A Gwyneth Glyn sydd, sydd, yn, sydd yn arwain y cyflwyniad yma. Chwi gofiwch yn dda am ei hantics hefo Neirin Caradonc yn Steddfod Dimbach, yr anfarwol Kate a Saunders. Wel, Oedd Neirin Karadog 'di penderfynu bydd yn golchi wallt neu rhywbeth pan gath y gynnig tro 'ma. Mi gynigiodd i Catrin Dafydd, ond na oedd Catrin Dafydd ddim ar gael. Mi gynigiodd i Fflur Dafydd. Doedd Fflur Dafydd ddim ar gael. Oedd hi'n gweithio'i ffordd lawr y rhestr Dafyddion. A'r nesa oedd Guto Dafydd. Felly a wnewch chi roi croeso mawr i Gwyneth Glyn a Guto Dafydd sydd yn mynd i gyfryngu i ni Ddwy wedd ar seici Ann Griffiths. Annigonol yw fy enw. Pechadures benna'r plwy. Ond annheilwng i fy ffrindie, er na sgen i ond un ne ddwy. Cadwaf dy fy nhed yn ddi-ddos, cadw'r hedd rhwng chwaer a brawd, treulio'r sulie yn y capel, a galw ar gymdogion tlawd. Ond mae yna ran ohonof, yma nghydd o dan i llen, un lac i moese, rydd i thafod, fynna weithie godi ffen. Anystywallt ydw i 'na, un ben chwiban.

Gai ffwc. Annerbyniol ac anweddus ydyw chwantau hyn o gnawd. Ce ti lygad ar dy lastig. Ce dy ffedog dros dy ffawd. Ce ti fache parchedig oddi ar dy gotwm glên. Sawl hen byrfyt o Bontrobet aeth ar ei ben i uffern den! Ced y sylw ar y sylie. Ced y grebwyll ar y gair. Cad y geiniog yn dy boced, rhag i gwario yn y ffair! I gwario wn ef! A'i gwario yn wirion. Fi sy piau, fi di boss!

A'r streidys gwell! Gwagedd! Hawdd fyd ansylweddol! Sothach simsan Hill Pen Fall!

ond agoraf iddo'n ebrwydd a mwynhau i ddelw'n llawn ar fy nglinie yn blygeiniol, plygaf ben i'w fawredd ef. Fel gnef inne, nos a bore, a llyncu fyd i sain y lef, ac yn wyneb pob caledi sydd yn awr, Neu eto ddew, Mi gaf gysur o gadernid ei wialen yn fy llew! Mwy! Nis gallaf ei ddymuno! Noddfa'n graig, a'i graig yn dŵr! O hono ef, y mae nigonedd! Ti'n disgusting! Rêl hen hŵr! Nympho nwydus nuts! Nid felly! Yn ôl Harri Pritchard Jones, Heddwch yw lwch mawr yn dyled iddo. Nid felly, yn ôl Harri Pritchard Jones, ac mae Derek yn cytuno, rho'r ddau yna yn dy drôns. O, dwi wedi!

Hei, hold on, os hael i gariad, siawns y gall ddigoni dwy. Ef nid llai a all yn llenwi, ef yw glaw gwendided un, ef all dreiddio i ddirgelion gwynfyd perffaith tri yn un. Ond och, ac o, mae'r niwl yn cilio. Diflannu'n ddim na mwg y sioe. Welen stelcian rhwng y waltzers, boen ryn spit ag arwyn groen! O, droedig, droedigaeth. O ddeffroad greulon lon, gweledigaeth bur fy mebyd ddrylliwyd. Ia, ffwc o siom. Nid ei lundod, ond englynwr. Nid duwdod mawr, Ond ffarmwr bach! Nid Meseia, ond Masi Ffyrgi! Nid yr Ysbryd Glân, ond rhech! Troi am adre, nawn ni bellach, troi ein cefne ar y ffair, troi yn ôl at Silje Sobor, nid bumping cars, ond grym y gair! Henffych well i chi feidrolion! Henffych well rhen arwyn glên. Ond gin i bethau digon difyr dan fy monet, os ti'n gem.